Enge che sual palh em?
Nachina cycle chi kan en khan maw? Van zia lo ve aw. Enge inhliam na lem lo maw?
Tlem pilh ve a nih ta. Kan au thla leh ta. Come on, come on. Zawkrawh hlauh tlat mai. No dah thatsak tur a ngai ila. Oh ehe a var an thlawk thui em. A thlawk thui khawp mai. Ka leh trep tuang. hei chu a rawn thawk lo va a rawn thawk lo tlat pha chu maw thawk lovin a sira rawn kal tlang tha leh ta a bang hi rawn thawk turah chu ngai leh la ngai ta ila. kan tawng sual nawk nawk mai khi in chhawng khi khi kan hmu em khitiang atang te khian a lo en thup mai a khi khi thlir thup mai kan hnung lampang ah hian awm an awm nual mai bawk a en tu kan thahnem khawp mai helai ringawt ah pawh maw thenin camera kan thei-- a thei theihin camera kan lek a ni ringawt vawiin chu lo nghak leh lawk ang aw tunah hianin rawn tlan hung hung hung ber tur a rawn tlan thla mek a last a ni chu takuna tlan thla ta a.

Thlir tu te, in ze vai in chibai ka buk a chu. Kan awmna lai hmun hi Republic Vengthlang Hawla Indoor Stadium kan tih kha lai kawt zawl ah khan kan awm a, hei saigul te kan han hmu nual mai a, tun tumah hian Red Bull Tlang Ruam Event, Urban Downhill Mountain, Biking event an tih hian hun an hmang dawn a ni. Cycle intlansiak, intihsiak, step velah te nge kawng chhia intlansiak kan ti mai ning chu tlang rama intlansiak na hun an hmang dawn a. An practice dawn a ni. Tunah hianin a hmuhnawm dawn khawpa kan en ang a. He lai hmun a hi kan en lo ang a, khitah Republic Field bul vel bawr kan en zawk ang a. Ih a rawn tlan hmuhnawm tak tak a rawn tlan hmuhnawm tak tak en ho kan tum dawn a ni. Thirtute mi lo en chhunzawm sak zel turin kan han ngen cheu a ni e. Kan awm lai hmun hi Republic Vengthlang a ni a, khi lai khi an rawn tlanthlakna lai tur a ni. Step pawh an lo chei mawi khawp mai a khi. A la inbuatsaih mek zel a, programme a la tan lo a ni. An rawn tlanthui dawn khawp mai khi step hi an rawn tlanthlâng a. Khilai step tawpah khian Republic biakin kha a awm ta a, khilai khian kawngpui a ni mai ta a, kawngpui kha a rawn kan thla dawn a ni. Tichuan a rawn kan thla anga hetah hian a rawn kal thla zel anga hei bike hlawh kan tur a awm ta a ni. A rawn hlawh kan anga hei kawngpui a ni a, hetia tichuan kan en phei zel sawn Republic veng field bul kha a va pawh phei ta a. chuanin kan hnung lampang ihh tuna kan en loh lampang hi tunah hian kan en leh zawk ang a he lampang hi eh kawipui kawilun atanga rawn kal pheihna kha a ni republic kawilun tunah hian motor an la block lova an buai khawp mai a kan hotu te pawh vawiin chu mizoram la thingai lem lo nia kan hriat. kan hlir ho dawn a ni buatsaih nasa khawp mai hei an rawn tlan thlang tur step khi chhuk khawp mai a chet sual a hlauh awm khawp mai a hei tichuanin tah hian a rawn thlawk tlang thlâng a kawngpui hi a rawn thlawh kân dawn a ni kawngpui a rawn thlawh kal anga tichuanin hei kawngpui a rawn thlawh kâin tah hian an chhuk thla zel ang a. He lai hi kawng a awm thla ta a, tichuanin kawng a awm thla ta khu tah khuanin khu step a awm leh ta a, khu step a awm thla leh zui mai a ni. Step ah khuan an tlan thla anga kha khutah khuanin tlan thla char char leh mai dawn a ni. kan chhuk thla thin anga khawilai thleng in tlan dawn tih te pawh kan hriat chin kan tum anga an tlan tur hi helai vel bawr hi lo chang ta mai ta ila khitah republic ih veng chung lampang han ti ila ti pangi peng bullet ain rawn tlan thla dawn a ni kan awmna hi republic vengthang lampang kan pan thla tawh a chuti ang chu a ni an tlan thui dawn a chet sual pawh a hlauhawm khawp mai khu kan hmami te pawh khu. ah GoPro nen a inchhawp rup mai a hnam dang a ni he hunah hianin Mizo pahnih an tlan ve dawn ni a hriat a ni a kan Mizo puite pawh an chhuan awm khawp mai hei a hlauhawm khawp mai a kawng hi maw step vek a ni a sirah hianin ih two wheeler pangai tlan theih en tur ang chuanin a awm ta a awm chu tiang lai hian hei hruite pawh an lo thlung a in bulah te pawh kal phal loh Tih ni awm takin tiang hian kawng an lo block a, hetiang te pawh hi hei an lo tuam ber bur mai a, heng te pawh hi in tauh palh
lo awm a ni a, chumi avang chuanin tiang hian an lo tuam a ni, kan chhuk thla zel ang, kan chhuk thla zel a ti hian hei. a tlawmna tur thleng kal kan tum ang a, an tana tur tak kha mi ti hi khan an sawi tha leh mai ang a, a par Republic Bik in bul atang khan an rawn tlan tha dawn an tlan tha dawn a ni, thli a awm a microphone ka keng ka vuah lo lak loh a, a ri deuh vuk vuk mai theih a. Kan kal pahin kan la bawk a, thir a nuam lutuk lo mai thei. Kal a tur hi kei hian hrui thung put mai a ni. Hmuhnawm dawn khawp mai a. Ti hian kan kal thla zel kha a ni a, kawng kan zuk pawh leh ta a. Hei tlaiin kawng kan zuk pawh leh ta a, Republic Vengthlang a la ni. Lai hi maw Republic Vengthlang a la ni a hei. Ehh an lo inring khawp. Hmai a hetiang ah te pawh hian hei ambulance te pawh a lo awm thlap mai ni ambulance te lo in ring a helai hi kan hriat dan chuan a tawp na tur a ning kan hria a republic vengthlang lai hmun ah hian khi tah pal republic atang khan-- Tawpna tur a ni ta hian hei camera tha tak tak te pawh lo in hung a ni pawh hi lo chang nasa khawp mai a tilai duty te pawh an awm a traffic duty te pawh an awm bawk a tin chuan in he hun hi kum dang a la tih ngai zen zen lo ning kan hria lo in er nasa khawp mai. Republic veng thlang ah kan awm kan tih kha khitah pawh Republic atanga rawn tlan thlakna tur kha tiang kan thlir chho a tichuanin helai hi tawp nan an hmang dawn maw kan han ti a a lo la nih lo tawp mai a. Tah hian a rawn tlan thlang a tichuanin rawn tlan thlaiin tah hian an kual ang a helamah hian an kual phei dawn a ni an vei kual dawn a nih ber mai chu an vei kual anga tah hian an tlan phei anga kan kal hla zel anga theih chin chin kan kal ta a hall indoor kawt thleng ka lan tum niin kan hria a tichuanin keiin theih chin chin kalthlak kan tum dawn a ni. Kan kal thla anga tichuan kan let chho leh anga an rawn tlan thla kha lo chan a hmuh nawm lai lo chan kan tum dawn nia tah hian heng kal thla zel anga ti hianin hetah pawh hian hei kan duty te pawh an la awm a a hun an la tan chiah loh vangin an lo la awl hrih a ni tunah hi chuan hei hi an tlan thla leh zel a tur nia camera te pawh kawi tinah an kam a ni heng hi-- Hei helai ban te pawh hi kan hmu thei em? Heng te pawh hi an invena tur, an che sual palh a invena tur a ni a, kan tlan thla zel dawn a, kan kal tlan kan cut deuh hmawk hmawk ang aw a rei loh nan a khat tawk in duty te an lo la awm zel bawk a tih hian an zak a ni maw umm kan nula te an lo duty a kan kal thla zel a ni tih hian hei helai chu step a ni lo va kawngpa ngai ah ih an tlan dawn a. Amaherawhchu chuan tlanna tur tam zawka kha step a ni ta a ni. Kal paina nia video te umm a lo che deuh hlek mai thei a kut te maw ni lo hre thiam lo kan kal zel ang. Kawngpui an tlan zawh khan tin hei step a lo awm leh a step ah tlang thla leh dawn a tih hian maw step pah kan kal thla leh a republic leh vengthlang republic vengthlang a la ni zel a ni. Kan kalna hi a tawp kan thleng thla tep tawh a hawla indoor kan thleng thla tep tawh a hei duty te khat pawh kan awm reng kan tih kha tihian kan duty te a ni kan chhuk thla zel ang. Tihian kawngpui kan zi tlawh pawh leh dawn ta a, kawng kan thleng thla leh tep tawh a, khulaiah khu chu college veng atanga ITI panna kha kan zu pawh thla ta a ni, tihian college veng lampang atanga ITI panna kawng kha kan zi pawh thla chiah ta a. Khi lampang khi college veng lampang pan chhona a ni ta a, chuanin hei hetia kan thiana lampang hi ITI veng lampang panna zel a lo ni leh ta a, chuan hlai lawkah khuan hall-a indoor kha a lo awm ta a. Hall-a indoor-ah hian a tawpna. An siam dawn a, kan han la zual zual ang saw mi eh thahnem tak an lo awm bawk a, kan kal hnai ang a, kan han kal hnai deuh ta hei kan police lal te pawh an awm nual mai a, tin duty pangai te pawh an awm a. Hei helai hall a indoor Republic vengthlang ti hian helai hmunah hianin a tawpna an siam dawn a ni a tawpna tur a ni a helai hmun hi an hah dawn khawp mai kan duty te pawh ti hian an lo awm a hall a indoor ah gate ah hian ah-- Hei hian dak chhin ila e tawpna tur a ni lai hi hei kan han lut a hei ka han dil a an lo phal hlauh mai a a la in buatsaih nasa ang reng khawp mai a hnam dang deuh vek an ni aw hetiang a hmuh theih chuan hnam dang hei hmuihmul nei chhep chhup ka hmuihmul nei chhep chhup te an ni a. Tihianin lo la inbuatsaih a camera nen a engkim inbuatsaihna an nei a ni hei red bull tih te an tar a chutih laiin banner ah maw red bull red bull aizawl tlang ruam hriat chiang thin ang aw lai hi aw red bull a nia hei aizawl tlang ruam qualifier a inziak a ni. he hei an la titi nasa hlawm khawp mai a heti ang hian an cycle a that hmel khawp mai a that hmel khawp mai hei heti ang te nia hei heti ang lai te pawh hi a awm bawk a helai chu hei a chhia ni hi helai hi chu. an tlanna engemaw shock a nih hmel khawp mai a khu a chhe tlat mai hei chu en achak awm tawh khawp mai hei kan en anga kan clear thei ang in kan clear chhunzawm turah a ngai ta ila tichuan heta tang hianin in khi kan clear chho ang a an rawn tlanna a an san zia chu a an chhak zia chu kan clear chho dawn a ni. Tihianin Hawla Indoor Stadium bul atang khan kan thlir chho ta a, a rawn tlan tan tirna tur chu tihian kan zûm mai anga khi lai biakin khi chhipzum lo lang khi khilai bul atang khin a rawn tlan thlat tan dawn ta a. an rawn tlan thlang a kawngpui an rawn kraws ang a step ah te an rawn tlan ang a tichuan in an rawn tlan ang a thei ang ang in an tih lai kawng siam ah an rawn tlan dawn a ni tichuan in rawn tlan thla zel in ti hian in he lampang ah hian kan vei lampang ah hian kan hawi leh deuh ang a vei lampang ah hian biak in hei helai biak in mawi deuh mai kan hmuh leh ta a republic biak in pangngai helai hi a ni helai biak in lo lang khi helai sir ah khian in-- ih a rawn tlan tlang thla leng a lung kawngpui a rawn kraws leng a a rawn tlan leng a Republic vengthlang an field panna bul a rawn tlan kraws leng a kawng tichuanin a rawn tlan leng a kawng pakhat Republic vengthlang kawng a rawn kan leh bawk ang a tichuan a rawn tlan thla leh in ih ding zawngin a rawn kal leh hret ang a kawng pangai a rawn zawh leh ang a ding zawngin a rawn kal a tichuan hetah hian rawn kalin ih step -- a rawn kal thla leh ang a step ah chuan rawn tlan thla leh in helai kawng iti kawng han ti mai ila ih college veng nena in kal pawhna kawng te a ni pawh a ni anga helai republic veng thlang lai a ni bawk tho ta a chutah chuan a rawn tlan phei in ti lai ah khian thing bulah khian gate a awm ta a gate ah khian in ih a rawn tlan lut ang hetah hian a tawp nan hun an hmang dawn a ni ta a rawn tlan tur-- Nai hni an khalh tur te pawh ning a GoPro te pawh ni chu an helmet ah te eh an vuah vu mai a a tlan te pawh an tlan chhin tawh a ni hun dang ah te pawh maw chutiang chuan in eh vawiin hian hun hman an tum a ni tah pawh in sawi ho kan thiahna pawh an sawi ho nasa khawp mai eh kan tlan ve dawn nge. Hei tlanah kan thian pa hi. Eh, tlan maw hei hi. Nimin lampang nge tukin zing lampangah tlan? Tukin zing. Enge chesual palem.
Oh, chesual zau. Ke kha chhia. Eh, nachina eh cycle chhia kan en khan maw van zia lo ve. Oh, hei inhliam na lem lo maw? Ah, tlem pilh ve a ni. Umm, tlem pilh ve a nih tak chu a. Eh, a ni leh Mizo atang hian inzan nge tlan chu le? Pathum. Pathum a. Eh, pathum Mizo atangin kan tlan a. Hnam dang a hi inzan vel nge ni theih awm. Aw hnam dang sawmpakua leh mizo pathum an tlan theih a ni a, kan thianpa hi nge a che sual palh hlauh mai a, amaherawhchu chu hliam na lutuk a tuar lo a nih hmel a hei, amah pawh hmel hmun nuam khawp mai, nichin a ikal a cycle kha khan a en leh lawk mai anga, cycle an tih nge an ni hian an ti nge lam dan bik te pawh an nei thei a, ka lo lam sual nawk nawk mai thei a hei, a chet sualna kha a ni hei hi a ke hnung lampang hi a chhe tlat mai a pawi hle mai. Tui kan tihpui hle mai lai hi hei a chhia huil ring kan tih huil rim kan tih ngei mawni le heng tih hi a chhia a chhia lo hle mai aw le tin tunah chuanin khilai kan chahna lampang turah khan kal chho ta ila a beh bawm kan ti tam deuh hlek mai a an tlana kha kan en duh takin ih kan kal chho leh tang a an en ding a a starting lampang tak chu kan pan chho lo mai ang a a chhan chu han sang deuh hlek a motor ih-- Kal chhoh a han phal loh avangin a thui tham ang reng si emaw a nih ang takah chuan tunah pawh hianin an awm tawh mai thei bawk a, ih kan chahna tur pawh kha kei a han kal ralrah chuanin a han thui ve khawp mai a tawh a, amarawhchu kan chho anga hmuhnawm lai tura kan ngaihah khanin lo chan kan tum si a kan. sawi leh sawi hnu kan en tan tirna kan en tan tirna han ti la a rawn tlan tan tir na tur chu khi lai a par republic khi lai atang khian biak in bual atang khian a rawn tlan thla vang vang tawh a ni thui tham khawp mai amaherawhchu chu a rawn liam puat puat tur a ngai tel a expert tak tak te an nih vangin a rawn liam puat puat tur a kha han ngai a ni. kan chho anga kan tlan chhohna tur a rawn tlan thakna tur a nih chu eh kan pan dawn a ni ani chu hei camera te a in chhawp tha khawp mai kawi tinah a in chhawp a tih hian hei ah a rawn tlan dawn tur te pawh tih hian hei an kam lawk a lo hmuh theih turin keini chu kan nei tlem avangin kan hmun khatah kan lo chang tawp mai dawn a ni. Aw le tunah hian Republic veng hang biakin mual tah hian a inziak a, a hang khat hmeng chho leh tawh a, saw lampang saw field lampang a ni. Tichuanin kawng hian block dawn hnai tawh a, an tlan tep tawh a ni. Kawng hi hei a rawn thaw khumna tur hi tilai step bulah khian an siam a, hite rawng hian a rawn tlan tha dawn a ni. Kan hnung lampang hian an kal tlang thlang a, kan sawi tur angin Hawla Indoor Stadium bulah a tawpna an siam dawn a ni ending tichuan kan lo nghak ang. A rawn tlan a, a rawn tlan a hei aww aww ui tah tan ka tlang thla a chak khawp mai.

Tian tlan tlang thla zelin kawngah te hian an tlan a, kawngpui an tlan thla a, kawngpui han tih la main road a ni lo va, tichuan step ah an tlan leh a hall a indoor ah an tla lut leh a ni, hetiang hian hnuaia hi a rawn tlan thla leh ang a tichuanin ih kawng hi step hian tlan tam zawk mah a ni. a rawn tlan dawn em tlan em a rawn thlawk pui ve kha chu a rawn thlawk pui a ni a rawn tlan leh tih hriat a chu ta chho lampang en liang aw

mahse khi an na lo ve na lo hlauh ve an na lo hlauh ve tuna rawn tlan leh dawn rawn tlan leh dawn tah khian lo nghak leh ang hei hi le hei le hei le oh chu tah tlan tha leh a Tui tui tui tui le. Oh. Em chu khang lampang. Oh ku ku ku ku ku. A tlu ngo. A chak lampang ro tlan ka le. Oh, kong ro to kan. Khang lampang a.

Aw, an tan vawikhatna tuna han an zo a, darkar chuan ve vel an chawl anga an tlan leh dawn ni. Helai kawngpui ang kanna an thawh kana hi a san zawng hi a sang khawp mai a, fit ruk chuang a ni, a sang khawp mai a, fit ruk chuang a ni a, chumina vang chuanin chet sual a hlauhawm khawp mai a, helai hian an thawh kan a ni a, an ngam a, thenkhat te chuan an tlan An thawhkana thenkhat erawh chu hetah a sirah khan an tla anih kha kan hmu a, chuvang chuanin chet sual hlauh awm a ni, fridge sa rih vel a ni, helai sa zawng hi maw kha kha ka han en chiang lawk a ni. Aw, he infiamna hi nunathlapa ni ve tak meuh meuh a ni, nunathlap. A chhan chu kawng mumal lo a ni a step te a ni a chumi ni vang chuanin ih fimkhur a ngai a hei an practice na zing kar an practice na pawh helai hianin mi pathum ngawt an che sual hlauh mai a van lui khak takin amar chu ngaihtuam em em an ni lo a helaia kawng an thlawh kanna turah hianin mi pathum an che sual a republic veng tlangval Alana chu Damdawiin a hruai ngai khawpin a awm a, amah erawh chu x-ray te an han ti a, ngaihtuah lutuk a lo ni lo hlauh mai a vanei thlak takin. Chutiang chuanin helai hi a lo hlauhawmin Chesual pawh pathum lai helai hmunah hian an practice na a lo awm an lo awm tawh a ni. Kan sawi tak ang khan khi hi thil sarih vel a ni a, sang khawp mai a, kawngpui hi thawhkan a ngai tlat mai a, thenkhat chuanin kan hmuh tak ang khanin thawhkan lovin. A sirah hianin helai intih hian ka han en ang a, helai a sirah khian thla an lak thla an lo la mek a tunah khianin hei Republic veng Vengthlang Ruka Council member a ni kan en mek a, khilaiah khianin khi step ah khian thenkhat chu an rawn tla tla a, ih helai rawn rawn thlawk zuam lo deuh te an ni. Aw kan han kal tak reuh reuh ah chuan hei Republic Vengthlang Ruka Council member te, An lo awm thup mai a, an lo tawiawm tha khawp mai helai an veng chhung a ni a, hetiang hian thei ang angin helai programme an buatsaih te hi an lo tawiawmin hma an lak theihnaah te hma an lo la a ni. Tuna kan hmuh lai hei lai kan Hmaa, ding tlar te hi Republic Vengfang Local Council member te an ni a, an nih hi tawng kan hmuh khat lek pur zawh duh kan nei a, eh, hun remcha an ni han pe a, a lawm khawp mai a, a ni e, chumi hmain a tuhber nge kan secretary nge khawmaihin introduction hmel che tirna te khan hi han nei sak chin a, a lo awm ve ang. Aw, a lo awm khawp mai,
hei.

Red Bull ai awh an organizer ten min rawn sawm a, Sport Minister Chambarah he mi chungchang sawi ho hian meeting kan nei tawh a, hemi hnuah hian Red Bull lam ai awh an organizer hovin Myanmar Local Council House ah hemi chungchang hi meeting kan nei ho leh a, hemi tlan an rawn tum dan te leh engkim kha chiang dangin ruhfiahin khawtlang pawh kan rawn buatsaih dan tur te lehkha tel te kha kan sawi ho a ni.
a lo awm hle mai a nih leh hei a bul thawt thawt mai a tun ang hunah hianin kawt vei vak an thahnem si a eh khawtlangah te pawh inbuang zar nasa ang tawrh a motor kawngpui tih vel danah te hian ah kan theih ang tawk tawk a han buang zar a vengchhung group hrang hrang leh chanchinbu te leh tlangau hmang ten kan buang zar a tin he thil hi Meeting kan neih ho khan Traffic SB te khi mahni mai ni lovin thuchhuah nei turin kan ngen a. Chumi ang chuan Traffic SB hian thuchhuah a rawn nei atu chu Mizoram pumah tlang zan a ni a. Chumi chu hei kan hre tlang a ni ang, kan zuam tlang hlawm a, a lawmawm hle a ni. Pu Hlim Chang, Hun che tak kara min pe a, kan lawm tak zet zet e. Kan lawm e. A season tihna kan nghak mek a hei, an rawn thlawh kaina te pawh la buaipui leh mek a nih hian a then an hriat a hei kan nghak mek a ni, tun tanga rih lote hian tlan tawh dawn a ni leh a, tlan leh dawn a ni, hmun hran hran ah hianin ih tianga thlir tu hi an awm a duty te pawh an awm bawk a. Hei kan duty te an ni a hmun hran hran ah an awm a ni kan lo nghak thup mai a rawn ta leh hun tur te pawh maw Chasual an awm palang tih a hlawhawm khawp mai an tlan chhung tak kha chu a rei lem lova. Daka chan ve pawh hun a ni lo va, tan chhungah kha chu ti hian an rawn tan leh kan nghak ang a, an tlan thlana khu a thui sia maw elai te pawh hi maw tui tak hian tih lai te pawh hi hei a han en deuh laih laih mai a, thingzai tah hian thingzai a awm a. Heti te pawh hi rawn che sual ta se in to a hlo awm si a hei chuvang chuan in lai hian in a in dan na an lo siam a ni na hi maw in dan na lo siam hei a duk a ni maw hei hi khawsan duk na ni aw lai hian siam del le ni che sual pal hlo ma lai khuan thing zai awm si a khu a keu kan hmu zuai a khuan khu a chhung khu thing zai vek a nih vang in Intoh palh a hlauh awm sia che sual palh an awm takin chutiang chuanin fimkhur thu hla tiang chuanin an lo siam a ni. E kan lo nghak thup mai lai hian kan nula ho te pawh an awm a. Chu tang hian lo thlir dawn niang thil ei pahin a ni maw? Thlir kual ve fim fim ang ti hian.

A rawn kal leh dawn hnai tawh a hei kawng a block hmuk mai a naupang te pawh school naupang bang te pawh saw saw kan hmu ang a an block hrui a awm deuh thup tawh mai a ni tah hian a rawn thlawk ta dawn a ni aw naupang tete an chhuah leh hrih lawk a. Naupang in a haw nghak lel tak tak te an ni a hei chho leh hrih lawk a ni khi tah a bul tan tihna lampang an rawn tlan tan tawh a chu min avang chuan hmanhmawh thei ang ber in an chho a ni an rawn tlan tan tawh ang ti si a hei an rawn tlan dawn em tlan e an rawn phawk pui ve kha chu

Rawn tan tha leh a, rawn tan tha leh. A rawn au leh a, tah hian tiin lo chang chin ila eng tin a rawn tawh. Oh! Rawn hlawk fua mai. Rawn nghak leh ang, rawn nghak leh ang. A rawn au thla a. Umm! Ila che sual lo hlauh zeh le vani tak e. A dang lo nghak lei la ti hian maw khi. Oho oho oho oho. Oh.
Lo au dur dur zel mai. Ka smooth kha awm ve lo a, ma then chu tha deuh deuh a.

Hlawk fua mai. Lo nghak leh ang, lo nghak leh ang. A rawn out thla a. Umm. Ila che sual lo hlauh zel e vani thlak e. A dang lo nghak leh ila ti hian maw khi. Oho oho oho. Aww.
lo au dur dur zel mai.
Tuna rawn tlan leh dawn a rawn tlan leh dawn tah khian lo nghak leh ang hei hi le hei le hei le aww
a va rawn thlawk thlak thin em.

Tihian in an kawng block kha an phelh ta kal chhuah suau suau mai bawk a motor te nen mihring te nen block nual mai bawk a kal ta suau suau mai ni tih tunah chuan in ih kan zui thla lo mai ang a haw lai indoor stadium bulah khan in ih a tawp na a en ding a ni ta a sa tum te kha an haw ve a an thiam lo thei reng nen ih chuan in hei hi tun kum Tum tum video ah chuan in kan duh tawk dawn hna engkha mi te kha kha kha an tlan tak tak na ala ni lo zawk a an tlan tak tak na hi in rini lam pang ah buatsaih ani dawn a tlan tak tak na hi ai hmuh nawm te pawh mai thei zawk ani a pui khawp mai i khatianga a han tlan ngam te kha a hlauhawm nuna thlap tak meuh meuh a nih avangin hlauhawm hle mai a ih amaherawhchu chu kha ih tun tumah chuan infiam palna em em awm lovin an tluan thei ning an hre helai vel bawr chu khi laih khianin ih chinah khan an thian bak a a han tlu zeuh a amaherawhchu nalova kal leh nghal mai theih a ih a cycle erawh kha chu an laksak a. medical team pawh kal ngai lovin an awm thei a ni tilai vel bulah khian khi kawr pawl ha hmeichhe kawr pawl ha thlen chho hma deuh a hma deuh hlekah khianin kawr var ha bulah khian ni chu test sulna lai kha a ni a amaherawhchu na lo hlo e.